Allah Tagala aýe kerime iberipdir. Kul aunabbiukum bi haýrin min zalikum. Eý Muhammet pygamber döwrüňdäkilere aýt, şolaň egin maşyndan we barmagyndaky altyn kümüş gyzyldan gowy zady aýtmaýynmy sizlere? Lillezina taqaw inde rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Insan dünýe ýaşaýşynda Allaň yşkynda we adynda we ýadynda ýaşasa, We Hudaýyň haramyndan gaçsa, olar üçin Allah Taala jennet, behişt, türkmen uçma diýýär, uçma teýýarlap goýdy. Eteklerinden ýaplar akýan we arassa, hiç kim bilen ozal ýatyp turmadyk hur gyzlar teýýarladym. We ahyrynda, Wa ridwanum minallah, Allah şolara razyçylygyny berjekdir. Allahtagalaň razylyk möhüri basyljak şolara, Wallahu basirun bil ibad, Allahtagala Öz bendilerini, mahluklary içi-daşyny görüp bilip durandyr diýip. Ine şu aýat inipdir. Mu'min musulman doganlar. Ine ýaňy deslapda aýtdyk. Dünýäň gerekligi barada. Dünýe, sen ahyratra şin barýaň, oglan-uşak, är-heleý, ene-ata, garyp-gasar, öz iýip-içgiň, ýaşaýyşda dünýe gerek-de, egin-maş gerek, iýip-içme gerek, ýatyp-turgy gerek. Emma biz ýerek gaşyn barýas, ahyrata gaşyn barýas. Gör jenazalaryna gadar kän. Bäş wagt namazyň bäşisinde-de mydam jynazalar gygyrylýar. Heý, ahyrata gaşyn barýas. Ahyrata gaşyn barýarkaň, iň ulukan yştyba zat, şu dünýäni ýüregiňe salmak. Eý, jawan dost! Gowy gulak as, Hajy däde, sen-de düşündi içerigiňe Hudaý üçin aýt-da! Bir iman gürrüňden içerigiňe düşündir-de! Dünýäni ýürege salmaly däl. Ýa-ni näme ýürege salmaly däl? Eý, jan doganlar! Näcele bolýa, bir gelin äriniň öýünde ýaşapda behterin zindigisi bar. Emmä şo zenana görýä öýçi hamana ýa aýal dogany özünden maly ýokary ýaşaýa. Şo gelin äre barypdyrda bir gyz oglan. Aýal dogany ýa özüniň gatnaşýan bir boýdaşy tanyşy myň zindigisinden ýokary. Ine, şu är heleýiň arasynda zindigiň süýjüligi ýok-da. Näme diýip, mydam ezýet-dä ärine, biziň günümiz näme diýip şolar ýaly bolmaly-dä diýip. Özi-de ulkan gelin bolupdyr. Oň muňa äri her näme aýdasyn-a, gulagyna girmeýär. Mydam dawa-da aralar. Näme diýip, ozal ene-atasy näme diýip şu gyzyň ýüregine salmaýar. Näme diýip, ozal ýüregine salmaýar. Näme diýip, gyzyna hyýanat edýär. Näme diýip, Alladan gorkmaýar. Näme diýip, o gyzyň ýüregini garaltýar. Ol gyz oglan gelin bolmaka ýogsa ene-dädesi aýtmaly-la, Jan gyzym, Hudaý berse şükür et, bermese sabyr et, halkyň zindigisini gözläp öz zindigiňi zaýalama, Hudaý pygambar we hakyl we iman we danyşmend, bilim, hekim, hemme kişiň aýdýan gürrüňi şudur diýip da aýtmallaýmaý. Zol, şoň zindigisi, şoň zindigisi, şoň zindigi we nagadar-da şoň üstüne är heleý bolup biri-birinden aýrylyşmaly. Porsy äpbir kiçijek dünýeden çürim. Arzeşi barmyşam. Ynha hadarlar gör. Dogan doganyň arasy dünýeden çürim aýrylyşmak bla suw boldy iliň içinde. Öň suw çykyp duran ýanak. Pul ara düşse, ýer ara düşse, dünýe ara düşse aýal dogan erkekden rahatjak kesilmeli. Äp berkitmeli dünýeden çürim. Äp berkitmeli dünýeden çürim özde. Hezreti Nuh pygamber dokuz ýüz elli ýylläp, hut Kurany Kerimde barha, dokuz ýüz elli ýylläp kowmynyň içinde nesihat beripdir. Felebise fihim elfe senetin illa hamsine ame. Dokuz ýüz elli ýylläp gygyryp gitdir nesihat edip. Hop, pygamberlik berilmäkä-de birniçe ýaşandyr, ondan soňram-da birniçe ýaşandyr, müň bäş ýüze golaý ýaşapdyr şo Hezreti Nuh. Oňa Yzraýyl perişde jan aljak bolup gelende aýdypdyr, Ýa atwalal anbiýaý umran, Eý, iň pygamberleň uzak ýaşany diýipdir. E, müň bäş ýüz kän ýaş bolýa-ha. Indi näçe ýaşymyz bar? Iň ulukan ak sakgal garrylymyz ýetmiş-segsen ýaşda näme? Müň bäş ýüz ýaşa golaý-ha. Nätdiň dünýäni diýipdir. Heý, geçirip bilmän ahyryna ýetirdiňmaý diýipdir. Ýogsa nagt aza görüpdir. Bihuş bolýamyşdyk adamlar urallarynda. Hezreti Nuh pygamber, Huşa gelip, ýene milleti, Eý, beýtmesenaň, eý, Alla öwle bolsanaň diýip, bu gadyr azalary geçiripdir-ha. Onda-da aýdypdyr, Kedarin leha baban, Heý, diýipdir, dünýe ýitdir, müň bäş ýüz ýyl ömrüm bir haýýat bolar, iki gapysy bar. Şu metjidimiň iki gapysy bar-da, biri ol ýokarda, birisi-de ikisi gapy aşakda. O gapdan girip durman, o gapdan çykan ýaly bol, ol-a göni geçdi diýipdir. Bir haýýadyň iki gapysy bar. Bir gapdan girip, bir gapdan çykan ýaly boldy diýipdir. Dünýe döwranynda açyk tut eliň, dünýe senden geçer, döwran eglenmez. Heý Magtymguly şan gawaý diýýär. Dünýe döwranynda açyk tut eliň, dünýe senden geçer, döwran eglenmez. Näder dawala bolýar şunuň üçin. Näder ýalandan gasamlar içilýär dünýedençi. Allaň adyny orta okyýar, wallahi diýip, Gazyň ýanynda, dat güsteriň içinde we öz aralarynda Allaň adyny ýalandan orta oklap otyr, bir tümenden çürim, dolardan çürim. Ine, nämeden bolýar işi? Zindigi gerek-dä diýip, ýo zindigi geregiň gürrüňde, dünýäni ýüregine salypdyr, pahyr heläk bolup barýar. Heläklik ýagny dargamak-da. Ýalandan kasam diçýär. Alla ýadim, dur şuna ýalan-da. Adam kefine ynanar ýaly bolmandy. Nä dünýäni ýüregine syrtdyr-da. Bar Alla meýä diýeli. Bar şol dogry diýeli. Ýöne dünýäni ýüregine salyp, şu ýatan ýerinde, öýünde dursaň aram-eş ýok-da. Elafirak harç etse-de narahat. Öýünde biri kellesi agyryp, meriý bolup şoňa derman alma bolsa-da narahat. Şu dünýe ýüregine salan adam hem dünýesi bibat, hem ahyraty bibat-da. Heläk bolýar. Eý jemaatlar! Dünýe adama gerek, ýöne ýürege salara erzeşi ýok daşyň. Biz şu mahala çili belli boldy haşa. Hezreti Omar razyýallahu anh, Heý, çalasym geçip barýar. Üstünde dagy durup-durup oturmaly gördüň ha. Hezreti Omar razyýallahu anhuň zamanynda bir kän pul gelipdir. Bähreýin ýanak ýeriň gyzyllary gelipdir, zekatlary gelipdir. Heý, kän-kän mallar. Hezreti Omaryň öňüne dökülipdir. Hezreti Omar razyýallahu anh möňňürip aglamana durupdyr. Möňňürip aglapdyr. Oňam Hezreti Abdurrahman ibn Awf aýdypdyr, Eý Emirul Müminin, näjire şükür edip gülmeli wagt nämä aglaýaň sen? Ýüregimizi gymyldatdyň-da bir adam, ulukan adam aglasa, ýüregiň üýtgeýär-de. Sen nämä aglap otyň diýipdir. Häý diýipdir, pul-mal ara düşse kine-küdüret, agzalalyk, ýalan, köpelýär daşy zatlar diýipdir. Gorkýan-da, sahabalaň arasy jyrrak bolamasa, näjire ak gowy adamlar Resulullahyň şägirtleri dünýe aralaryna düşüp bozulamasalar boljak diýipdir. Şoňa ýüregim awuýup, şoňa pikirim harap bolup aglap otyryn diýipdir. Uly kon deri salmaly zat-a. Ýene aýdýan, näme hak zat aýdylmak gowy-da. Nahak zat aýdylyp otyr, nähak zat aýdylmaly dälmi? Haka aýdyp bereýin. Bu gürrüň Hytaý bilen hell bolmaýar. Biz oglan-uşagymyza düşündirmeli. Özümizden kiçilere düşündirmeli. Şu dünýe, eý jemagat! Şu hüjräň içinde bir wagt şäherimiziň içinde bir ulukon bir tähsilkärde adamyň ogly geldi. Dädesi aýtdaş ogluma bir sataş diýip. Bir söýýä şul oglan dädesine. Bir söýýä. Agzyna geleni aýdyot. Heý heý dädeňdir beýtme. Dur men kehime gulak asýan gulak asanakda. Nämä söýýäň diýende. Meň ýoldaşym bar diýýä dädesi äsli umurny ulukon ulukon tükana berdi dädem maňa näme şylatlary abermeýä diýýä. Maňa bir kiçijik tükanjyk açyp berdi diýýä. Terbiýesini ajur. Terbiýesini ozal şo ene ata bar. Ozal är heleý bolup mydam dünýäni gürrüň etipdir oglunyň ýanynda. Indi oglundan netijesini görüp otyr. Bir gezek oglunyň ýanynda aýtmandyr, Jan oglum, jan gyzym, dünýe gerekdir, emma ýürege salara erzeşi ýokdur diýmeli. Ine şuny biz oglan hakykat gürrüň diýenem ştaý. Biz içerimizde aýtmaly, dünýäni kowalaýly, ýöne ýürege salmaýly diýmeli. Ýagny şuny düşündirmeli dünýäň erzeşi ýok ýakalaşyp durmaga. Dünýäň erzişi ýok, ýalandan kasam içme. Hakyňy berme, hakyňa ýet, hakyň mydam döküp ýörme, ol öz ýerinde. Emma ýalandan kasam içip, ýa özüňkini nahakdan hak etjek bolup, ýa aldajak bolup, ýa doganyň, ýa aýal doganyň, ýa öz eneň, dädeň bir kemräk berjek bolup, Erzişi ýokdur jan oglum, jan gyzym diýmeli. Bahyllyk edeler-de erzişi ýok diýmeli. Döwrüňiz diýmäne-de erjeş ýok diýmek. E, oň bijire öýi bar, oň bijire maşyny bar, oň öýi bijirek, oň haly halçasy bijirek, oň perdesi mubili bijirek, meň öýüm nä bijirek. Beýtip ýörme ogul-gyzym diýmeli. Hudaý berse, şükürini et-de, keýbet-de, haýyrlan, zekatyn-da çykar-da, garyp-gasar gözle, o-bu bir gowy zat. Hop, Hudaý saňa bermändir. Kynçylykda ýaşapsaň, sabyr et, bide bir gowy zat, Muhammet pygamber öýünde aýda bir gezek kädi nahar bişmeýänmiş. Hurma, suw. Hurma, suw. Hurma, suw. Hurma, suw. Kä wagt bolupdyr, hezreti enemiz Aýşa aýdýa, Bir aýlap öýde bir ot ýanmardy diýe. Iýmäge zat ýok, ýakmaga zat ýok, tüsse çykmardy öýden diýe. Hom bir ýerden bugdaý ýokdy diýe Medine-i Münewwerä gelmändir birnäçe wagt. Hom arfa geldi diýe. Arfany un edip, o-da dogry un edilmedi diýe. Şondan çörek bişirdiler we pygamberimiz suw bilen şo çörekden iýdi, o-da bokurdagyndan gylçyk bilen zat bilen dogry sowrulmandyr-da, Öh-öh-öh-öh-öh-öh edip Resullardan zordan iýdi diýýär çörek bilen şo arfa çöregi. O birem ders almalylämiş şu zatlardan. Arfa çörek-ä bu ýumşajyk, çmal çörekçilerde nan barada bişip duran näjire çörekleň gürrüňde hä bugdaý çörek-dä bula. Pygamber jan aleýhissalatu wesselam üsgürip-üsgürip suw bilen içipjik iýdi şony diýip aýdýar. Hop, indi şu gürrüňlerde bir ters adamly bardyr il-günüň içinde. Aw, gadym zaman geçdi, nä, biz-de şeýtdirip ýörmelimi? Heý, şu gürrüň şony aýdýarmy? Bu gürrüň ony aýdan-ak. Bu gürrüň şu bi buzurgwar, şu ulukhan, şu gözümiziň nury, şu başymyzyň täji, şol Allaň baryp batan dostundan ders almaly ki, dünýeden çürim ýakalaşmaly däl. Dünýeden çürim kini-kudurat-ärzeş ýok. Dünýeden çürim är hili ýara saçyl wati. Dünýeden çim on ýyl bolupdyr är heleý häzirde dawalylar. Näjire jowan wagtynda gülüşip elleşip gezip bermeli är heleý dawa bilen geçirip barýalada. Bä gümmetde bir nefermi? Bir nefer barmy oňuşyp gezip beren? Bir neferiň dawasy däl indiki ösüp berýän hemmesi şeýtdirip barýa. Magtymguly nesihat kyl saklasyn täze gelen ärler köne saraýa. Biz şuny indikileri bir ajibi owadan düşündirmeli, indiki ön ösüp barýanmyr gowy ýaşasynla. Indiki oglan, gyz kanagatda ýaşasynla. Onuň munuň zindigisine gözi tükmesinle sadaja Hudaý Taala berse şükür, bermese sabyr ahyret derejämiz bolar. Magtymguly şa nahak owadan aýdýar.

Dükan haramda bolsa ýatsaň-tursaň şaharam menen gezersiň. Şeýtdiripde gara ýeriňe-töne gitmeli-le.